Betemu baru begulai baru kita enggau aku nya Bujang Pegari tauka Tan Sri Suan Raja ba channel Pangau Libau TV. Nyadi ke sekali tu kitai bisi siti jerita pandak, au jerita pandak tu dikirumka siku peninga tauka siku subscriber setia Pangau Libau ke benama Mang. Iya enggai ada temu nama, tang mina madah ka diri nama iya Mang. Aaa asal Mang tu ari Seria Man, au. Iya nya tadi deka bekunsi ke siti utai ti udah kala nyadi ba pengidup iya tau mega nyadi pengajaran ngagai bala nembiak raban baru diatu. Nyadi rumah enti tadi deh wai, ukai rumah panjai nya rumah kediri kediri ba negeri deh. Aaa endur sida iya nya umbas iya, umbas iya ngangat. Laban sigi beberita selalu meda utai kena kachau tambah mega selalu sidin ba simpang kampung sida iya nya tu. Maya nya aaa bulan lapan taun dua ribu lapan belas nyadi maya nya suba iya enggau petunggal iya udu amai lipat maya malam hari nyentu ke tengah malam duduk ba luar ba kaki lima nya de laban ke sambil main telefon berandau ati diri nya tadi au laban ke rumah seduai petunggal enda jauh mina belakang ke pangan diri aja. Pemau malam tembu makai penemu semua tembu ngadu ke utai sigi dia beduga-duga baka ke lima tadi bai kopi ke penama semua bai ke kuachi dia eh um maya nya bulan lapan iya nya ti Cina madah bulan lapan enda manah laban bulan lapan nya tadi sida iya bisi nganjung utai empa agi pendam au laban sepiak da rumah sida nya tadi sebut rumah sida Mang tadi iya nya Cina. Taap sida iya mesan anang bejalai anang beansut bejalai ke tak malam legi ku iya laban semengat orang ke udah mati nya deka beansut baru bejalai malam tu. Nya ke dikumbai sida iya Hungry Ghost Festival. Ok. Meh enggau betunggal ne tadi wai narai nemu jaku tagang nya anang ke orang narai nemu dia meh nya tadi agi lipak ke ti meh nya enda bejalai tang lipak beluar nya aja. Maya nya wai laban ke umur agi biak semilan belas deh umur duai meh nya sama serebak duai tadi. Nah deh nemu runding antu takut apan ama semua meh nya tadi asal meh bebas pia ke nya tadi. Aaa engka nya laban ke duai agi dara deh ni nemu duduk lipat luar tang malam ni nemu bisi nganti orang ke bujang bujang ke sigat nya mansa pia ku nya tadi hehe engka meh anang anu dimang ke ke empu jerita tu betu ndai. Malam nya. Seduai iya laun mimit lipat kira ke bisi semilan setengah bukan nya deh laban udah bejanji ba whatsapp um umbas iya penyauh malam endur duai selalu lipat ngelama tu nya iya nya ba kaki lima dia deh sepiak tunga kaki ba bisi rumah ini iya kira pangkat ini mah nya tadi au laban kati iban tu pemau udah bisi uchu apan nama semalu ini baka iya nya tadi nyadi ba mua rumah nya tadi bisi siti pun pisang. Au, kediri-diri pun pisang ti nadai orang enggau iya. Reti ku tu tadi deh, nadai pun pisang bukai. Jadi pun pisang nya ukai tanam ini nya. Nan nemu sapa ga tanam pun pisang, entah dia pun pisang nya deh. Jadi ini tadi sigi teleba nan masang lampu luar, au laban ke bisi lampu jalai deh. Dia meh seduai petunggal ne tadi dugau-dugau ape nama semua becerita, begosip ape nama semua kitai mega nemu indu ne wai. Malam nya mega seduai iya enti adi enda baka malam ngelama tu. Malam nya seduai enda masang lampu luar. Au, enggai ke orang meda lagi, ku duai iya ga. Enggai ke orang meda mua tua lagi, pia ku duai iya ga. Enda ulih pasang meh lampu luar sida mayang enti adi dugau-dugau dia meh duai tadi duai. Orang dah tinduk magang maya nya, nyu sunyi apa nama semua deh maya nya deh. Amm kira ke nyu takas sejam udah nya dia petunggal lalu maya bekambar ga malam nya. Begambar petai petan tegayam nemu begambar agi aku enda nemu begambar tai petan tegayam ke nya enda lah salah gambar lagi de em nama de au ngaja mu main ngan tadi begambar begambar puas meh duai ngachit kiwa ngachit kanan gambar ne tadi duai nadai ngetu ngetu nyen tadi em muas tadi baru duai ngetu nyadi laban ke talipon petunggal nya bisi flash belakang lampu belakang nya meh karap ke duai iya. Benung doi meda meda meda gambar. Mayuh dah gambar kitai mauh indu kin chukup sekali begambar deh. Pama empedu datai ngan ujuh ngenam ngelima iti sekali deh ngambar besi besi ti gaya gambar nya. Anang ngumbai badu ti bala indu. Chik chik chik doi gambar tadi ooh nama deh ketawa ketawa meda meda gambar ape nama semua tadi. Em bisi siti dah gambar ke penudi sekali tadi. Nyalai udu. Umang enggau petunggal bisi meda orang bediri. Bediri ngimbai petunggal nya mua ari kanan tau enda jauh ari ke duduk nya. Iya lalu nanya, Mang ku iya, uji peda ti gambar tu mang? Ku iya nya. Nama nya? Ni, ku tu kai ku meda iya. Ku mang, meda pia petunggal jaku baru sambil nunjukka gambar ba telefon inya. Peda ditu. Nama tu baka senaya orang terang amai sepiak aku nya sedangkan ini nadai ga masang lampu beluar nyin? Enda patut panchar lampu jalai tengkah tuah kitu, ku Petunggal nya ga maumang enda munyi enggai nyaut iya. Ninga pia Ong Petunggal jaku baru ga eh enda ngawa pulai lagi ngidit iya, pia ku Petunggal nya. Nyadi seduai tadi sama-sama enda puas ati majak deka beratika gambar nya duai. Enda munyi seduai nya tadi laban agi mikir ke nadai utai nama-nama deh. Emm duai apan lalu begambar baru ga baka tadi nya ga begambar. Tang ke sekali tu nyelai udu flash telefon petunggal nya enggai idup ah. Kachit ke enggai, kachit ke enggai, adu ke setting tekan apan nama semua abih ti tekan nya tadi. Mesti kena nekan ti ke bukai nya tadi duai. Nadai ga. Gambar baru enggai ga flash apan suwut. Ni, napa nya baka nya deh? Ku Mang ga. Kali Mang tu tadi laban ke nya deh meda pia iya meda telefon iya. Teh, agi tumu pia sepuluh setengah ga tu nya asai ku udah laun ga tu, ku Mang. Telefon petunggal ne tadi majak ngai nyadi. Enti deh begambar, flash nya ngai pansut. Tang enti deh masang pichit, flash nya ka pansut ga. Ooh salah mutai tu kuati umang. Mua muas duai ke berunding nama kebah nya bakanya dia meh tunggal enteri wai naliat ati iya. Ama tipun tu beli amai ku iya naliat angkat iya tadi. Gambar ke baruh kin ngam ngam ga gambar nunga ngagai gambar pepisang kin ngambar nguji ngapa ngapa pia aja deh. Sekali duai kecit ke pepisang kin teka ah flash nya tadi duai ne nama ke dikaga meh meda flash nya ka nyadi duduk baru meh iya tadi duai begambar baru. Aramang begambar tua, ku iya ke tadi kecit ke baru ga. Flash nya bisi. Au. Bebunyi. Nyonyoi udah ngam ke petunggal iya ga. Keli berumban doi ngecek gambar tadi. Tang, apabila seduai ngecek gambar nya, gambar nya petan tegayam ke diuai. Nadai gambar mang, nadai gambar petunggal nya. Sedangkan flash nya udah panzut tadi. Tapi gambar nadai dipeda. Ih. Ku engka kena lindung jari ku kini. Pia ku Tunga lah. Ngambi gambar baru ka. Ambi baru gambar peda baru petang tegayam ka. Tau flash nya bisi gayan. Haa udah nya Umang lalu belabuh start enda nyamai ati. Iya berunding ngingatka utai ke uhh peda duai ba gambar nya tadi. Iya lalu nangkap nama utai nyadi maya nya. Ngumba amai ga maya nya tadi benung duai ke duduk dua ke dugau enda munyi pun nama semua laban kaban tadi ba acik ati ngecek-ngecek telefon ke nama ke bah tau nyadi ba kinya deh. Sekali datai whatsapp ngagi telefon umang peda iya teka pan iya empu whatsapp iya. Nama ditu whatsapp aku ku iya baka ke nulih madah tu nya menyemak tu. Ku umang ka. Majak kaban tadi meri segenil nunjuk-nunjuk ngena mulut iya ngasuh iya meda wasap nya. Ngai bejaku kaban tadi nemu nama kebuah. Sekali kaban, sekali wasap nya deh peda iya tulis kaban baka tu wai. Mang deh bisi nyumba utai bau-bau kah. Ko mesej wasap nya tadi nanya iya. Balas, Mang beruna wasap. Nyadi enda ke seduai enteri iya iya ga berimbai dia entadi enggai meh bejako. Nadai ah. Pia ko saut Mang wai ba wasap nya. Emm nama deh benung nya tadi dia meh ribut pan lalu datai. Enda balat wai. Au mina iya tadi ribut entadi wai mina munyi kurang sepai sepai sepur sepur ja ribut. Mina muput begadai gadai ain lundai ribut tadi nyamai puput ke ribut entadi duai. Lalu masuk ke isi lalu tengkah ke tulang kin penyelam nya tadi. Oh nama de umang laban sigi tebuyan tadi laban semina seduai aja beluar rumah meh nya duai. Eh pulai tua tu pia ke umang pulai meh nya tadi duai tadi duai patung lemi apa nama semua tadi tulang lemi tadi laban takut deh aaa pulai meh duai tadi. Udah nya bisi ngelima minit udah duai pulai, duai udah masuk ke rumah. Bela udah sama gali ti diri tadi, dia meh duai WhatsApp baru ga. Aa keti nama nya? Meng nya ngasuh petunggal nya ngesend gambar ke nyelai nya tadi ngagi iya kiya laban ika meda gambar nya. Benung iya ke ngesend gambar ke dipinta umang ke nyelai daripada duai tadi. Sigi udah deh lama deh edit iya. Edit iya, anjung iya lalu tulis ba baruh dia tadi, caption ba baruh dia. Apoi. Ka nya baya ku meda tu. Patut ati tua mayak nai nyamai tadi patut dia bendar mamai ku pulai ti peda ditu peda dinya. Pia ku tulis petunggal nya tadi duai uhh nama enda nyangka sekali duai laban udah di edit iya tadi beri terang agi au laban maya duai begambar ti petang dah nyadi sekali tu edit iya mama beri terang mama mamai tadi duai dia meh iya petunggal enggau umang tadi meda gambar nya. tak bisi meda. Senaya indu wai. Aaa tapi indu nya tadi duai kurus peda iya. Amm bediri enggau seduai begambar dia bediri ba chunchun sepiak petunggal indai eh petunggal inya tadi. Semina iya enda melek ngagai kamera aja. Iya kati nya iya ngenduk kepala iya nyadi buan tadi ngelindung mua iya nya tadi au. Uh, mua iya nya tadi malik ngagi pun pisang kin dipeda seduai ya. Uh, kalau udah nya tadi baju tadi habis cari apa nama semua kengkah ke tanah kin baju tadi. Umang nadai nemu daya agi. Asai ke kam manjung iya maya nya. Enggai nyadi ga laban utai udah malam. Bulu pegu lalu nyerenggat apan nama semua pala lalu masai sintung, bulu kaki bulu jari semua nya ngerenjang magang-magang magang pengudah meda semua nya tadi. Enda berasai laban mbai ke takut empungkur apus deh. Tinduk meh nya tadi dua iya nyadi semalam malam meh tinduk dua iya. Api api bilik nya nadai padam. Reti ne meh nya terang api bilik iya semalam malam-malam nya tadi dua iya. Dani pagi nya tadi baru umang nya tadi nusi ngagi indai ngagi apai iya nama ti udah nyadi lalu mantai ke gambar nya. Pia mega petunggal tadi dani pagi lalu nusi ngagi apai ngagi indai iya lalu mantai ke gambar nya. Nya bepun ari nya tadi meh umang enggau petunggal tadi nyu nadai enggai lipak ba luar nya agi asal malam sigi enggai lipak. Nemu ke duai betunik pangan diri ke ni nelipak tu malam tu iu. Pia kena nya ke pangan diri ke diui bebalas ri nama deka kena kachau baru baka nya ke nya tadi au. Nyadi gambar ke diambi Umang Petunggal tu suba sebenar iya bisi ko Umang Tenusi enggau aku. Tang enda nemu dini gambar nya agi ku iya giga ba laptop nadai giga ba telefon nadai. Tang iya nadai kala udah ngasai ke muai gambar nya bedau. Enti gambar nya bisi temu iya ka iya nganjung gambar nya ngagai aku lalu asuh aku bekunsi ka ba video tu lalu kita sama meda iya magang. Tang penyelai iya nadai beberapa hari tu bisi ga nya pengudah iya akan usi ngagai aku tu nemu nadai gambar nya baka nya ka penyelai tadi au. Nyadi peninga semua moral of story tu tadi au apabila kitai tu tadi au kitai munyi aku tadi kitai hormat ngagai agama orang lain. Kitai hormat ngagi pantang larang orang lain. Pama orang lain anang, kitai mega anang. Baka nya mega kitai. Apabila kitai ngajar pengawa, orang lain orang lain mega hormat ngagai kitai. Baka tu tadi, laban malam nya anang sigi malam orang meri antu makai penemu semua. Nibuh ke bejalai, di lipat luar pun enda tau reti tadi. Dalam bilik jadi bekurung. Baka nya tau. Maybe engka utai nya tadi. Ka meri pengajaran apan nama semua ngagai seduai iya. Taja penda ngachau dia baka nya tadi au nyadi. Kita ke pun lipat lipat nya ka jaga jaga nya. Au. Ka peda peda nalas nya baka umang enggau petunggal nya tadi. Ui parai kitai enu ai. Nyadi nyadi enggau umang enggau petunggal nya tadi pengudah ke nemu nya tadi tu ai alu berumban meh. Ai indai umang nya tadi pansut ke luar kia ba kaki lima kia ba pupi sangking lalu meci meci ngena ai kudus nya tadi laban ke ida sembayang tu ai. Terus mengat sampai diatu nadai agi utai ngayan diri ba dia. Kitai mega nan nemu engka sisalah mimbi ke ni seduai iya sehari nya tu ai. Um baka nya munyi jita pandak kitai. Nah, ning kita deh bisi jita pandak kita wai. Enti bisi tulis manah-manah manah, karang manah-manah manah sien ceh ngagai tuan raja au. Um number whatsapp aku engkah ku ba description dia kita ngambi garimpu dia au. Nyadi nya aja arai aku, iya nya pemerindang nombor satu kita ninting hari, iya nya sapa agi tu kai bejampa ga hari tu ka Tan Sri Tun Raja, anang ninga semua keep support this channel, anang ninga semua sigat semat selalu, follow tiktok ku ok, ID tiktok ku nya bejampa ga hari, thank you bye bye.